Refat Abducemilev, Qırım Müendislik ve Pedagogika Universitetiniñ İlmiy-araştırma institutınıñ ögken ilmiy hadimi. Menim maruzamnıñ mevzusı, biñ doquz yüz yigirmi altı senesi Qırımda çıqqan Bala türküleri kitabı, kitabına dair malümat. Biñ doquz yüz yigirmi altı senesi Qırım ükümet neşriyatı tarafından bizim belli maarifçi, oca, edebiyatçı Abibulla Odabaş em de Bahareviç tarafından Qırımtatar bala türküleri adlı bir kitabı çıqtı. Ve bu kitap ilk qırımtatar larnıñ sovet devrinde böyle bir balalar içün yazılğan bala türküleri ceetinden eñ birinci kitap sayılmaqtadır. Mında balalar içün ondan ziyade türkü toplanğandır. Bular em rusça berilgen, em de rus grafikasında, kiril grafikasında, em de qırımtatarca berilgen metinler, em arap rufatındadır. Bularnıñ muqaddimesinde Abibulla Odabaş bunıñ emiyetini añlatırken yazar edi, Bu, bizim qırımtatar edebiyatında, em de asıl da umum türk-tatar halqlarınıñ edebiyatlarında balalar içün yazılğan türkülerniñ sayısı az derecededir ve bularnı, bu işni toldurmaq maqsadınen Olar böyle bir işke belsendiler ki, bu edebiyatta yañı bir siltem açmaq içün. Yani Ğarp edebiyatında bayağı böyle bir usullar peyda oldı ki, balalar içün yañı-yañı kitaplar çıqqan devrinde qırımtatar edebiyatında az derecede olğan edi. Bu türküler balalarnıñ yaşlarına uyğun. olaraq saylanğan ve olar balalarnıñ hayatından alınğan, yani olarnıñ çevresindeki, olarğa yaqın, olarnı meraqlandırğan, sevindirgen şeylerden alınğan. Bu, tabiat, bu, insanlar, bu, ayvanlar ve ilâhre. Yani bularnıñ maqsadı, bu, balalarnı terbiyelemek, kelecek nesillerni böyle bir terbiyeli östürmek, öz tilini bilüv derecesinde. Bu türküler sırasına da em de ayneni, birden ayneni kirgen. Yani ayneni bu ana sözünen başlanğan yerdir ve bundan bala ösip alışa öz ana tiline. Bir qaç misaller ketirmek ister edim, yani terbiyeviy maqsadını köstergen yırlardan. Meselâ, meselâ, yaz degen yır. Men şimdi bu yerden bir parça, bu yerni oquycam. Yazın sıcaqta yapraqlar sola, Kündüzleri quşlar susa, quşlar saqlana. Tek torğayçıqlar hep çırıldaylar, Özenlerde balaçıqlar suva tışalar. Köyli oturmaz, sıcaqtan qorqmaz, Çala, çalar, cıyar, harman basar, İşler toqtamaz. Aşlıq toplana, çuvallar tola, yavaş-yavaş köylü qışqa şay azırlana. Yani körgeniñiz kibi, bu türküde, bu türküde balalar işke, işke alıştırıla, yani balalarğa iş sevgisi berile. Yani evelden. Yazda cıyğan, toplanğan aşlıqlarnı endi qışta aşamağa mümkün. Yani bu evelden bereketni toplamaq ögretken bir türküdir. Başqa bir yırlarda alayıq bu meselâ Yağmur tamçısı ne diy? degen bir türküni. Yağmur yağa, pencerege ura, Bir tamçı bağıra, Neçün biz şay-şay, şay taq-taq uramız bu qırıq camlarğa? Diger tamçı oña şay dey. Bu evde yaşağan yaş köylüge aytamız ki, bollıq kele, sen quvan. Yani, bizim adetlerimizge, bizim umumiy dünya baqışımızğa, milletimizniñ dünya baqışımızğa, köre, yani yağmur bu bollıq, bereket timsalidir. Yağmur yağğanda, demek, bollıq da olacaq, bereket de olacaq. Onıñ içün balalar bunı evelden bileler, yani suvnıñ, yağmurnıñ qadrine yeteler. Başqa daa bir çoq meraqlı türk öyküler bar ki, bular balalarğa, yani oyun şeklinde berile. Yani misal içün bu Tavşan aqqında türkü bar. Yani tavşan sekire çölde, oynay, oynaqlay. Yani em de balalar da bunı taqlit eterek, olar da buğa. Bunı bir misal alaraq areketler yapalar. Misal, meselâ, bu türküden bir qaç sat. Bütün gece yağdı qarlar, ağardı dağ, bayırlar, çölde tavşan sıçrar oynar, qar üstünde iz taşlar. Aydın balalar, biz de çölge, bölüneyik ekige. Tavşan kibi sıçraşayıq, qardan toplar oynayıq. Yani. Balalarğa, balalarğa eñ yaqın şey bu oyundır, yani olar oynağanda özüniñ areketlerinen, özüniñ yürüşinen, böyle bir atikliginen endi böyle alışalar işke, oyna, başqa böyle bir oyunlarğa ve ilâhre. Bu türküler, meraqlı şey, bu kitap aqqında da söylemek ister edim, bunı ayrıca vurğulamaq mümkün, bu kitapta resimler de berilgen, bu resimler üzerinde bizim belli etnograflarımız, ressamlarımız çalışqan, bu Üsein Badaninskiy, kalligrafiya boyunca Osman Aqçoqraqlı, bular, bu resimler, qırımtatar üslübinde qırımtatar motivlerini taşığan resimlerdir. Yani bu kitapnı bala açqanda, elbette, közüne birden resimler tüşe ve bu resimlerni körgende bala Qırımnıñ manzaralarını köre, Qırımdaki qırımtatar evçikleriniñ e, iç körünişini, yani bazı yerlerde töşek, minder, kilim, divarlarda örnekler ve ilâhre, yani tatar müitini, qırımtatar müitini yarata, yaratqan bir şekillerdir, böyle aytsaq. Bu eserler Pek meraqlı, qafiye ceetinden, edebiyat tarafından aytqanda, yani olar pek qolay oqula, qolay añlaşıla ve olarnı ocalar oquğanda balalarnıñ qulağına yengilden böyle bir kire ve olar alışıp keteler bu yırlarğa, em de özleri de tekrarlay bileler. Bu türküler, kitabnıñ muqaddimesinde yazılğanı kibi, bazı qırımtatar, eski qırımtatar türküleriniñ maqamlarına yazılıp uydurılğan. Yani, olsun anda Yüksek minare, böyle bir, ya da Qazan, qırımtatar em de başqa türkülerge de, halqlarnıñ türkülerine, yani bu qazantatar, Türkülerni bu Osmanlı türkülerni, yani Türkiye türkülerni ve ile ahire. Pek begengen türkülerden biri men tarafımdan bu Balqurtlar degen bir türküdir. Yani bu Balqurtlar bilemiz ki, bu çalışqırlıq, yani işkirlik timsalidir. Balqurt ne qadar çoq Çiçeklerden çiçeklerge dolaşsa, o qadar çoq toplay bu balnı, em de çiçeklerge de faydasını ketire. Mına bu türküden böyle bir misal, Bal qurçuqlar, siz nege şay aşıqıp eviñizge de kire de çıqasız, çıqasız, hiç toqtamay uçasız? Nedir siziñ istegiñiz, ne qıdırıp yüresiz? Qayda barıp kelesiz, kelesiz? Nasıl bir iş köresiz? Balaçıqlar, iş pek çoq, yal almağa vaqıt yoq, yal almağa vaqıt yoq. Bizge belk, bizni bekley tarlalar, tarlalar, gül, güller bizge qaraylar, uzaqlarğa uçamız, dağ çetine çıqamız. Çiçeklerni seçemiz, seçemiz, onlardan bal içemiz, soñ solaqnı Tüyemiz, çalışmaqnı süyemiz, süyermiz. Balaçıqlar iş pek çoq, yal almağa vaqıt yoq. Yani, balaçıqlar, balalarğa eñ küçük yaşından başlap iş ne olğanını bildirgen bir türküdir. Yani, çalışsalar, olar, ebet de, muvafaqiyet qazanarlar balalar ileride. Daa bir tarafı bu türkülerniñ bir itibar alacaq bir tarafı bardır ki, bu bu türküler eki şivede yazılğan. Bazı vaqıtları qarışıq da şive de bar. Bu yani bizim çöl taraf şivesinde em de yalı boy şivesinde. Yani bizim tilimizniñ baylığını köstergen bir türküçikler. Ve, meselâ, bu, böyle bir çoq bu şivelerge ait sözler de bar. Ve bular, bu körüne bu eserlerde. Demek, umumen alğanda, bu kitap aqqında yekün olaraq ne aytmaq mümkün? Bu kitap, elbette, böyle bir ilk tecribe sayılğan edi o vaqıtlarda, balalar içün yazılğan. Böyle küçük şiir, pürküçükler. Bular balalarğa, balalarnıñ aqılına siñdirilip, olarnıñ yaşlarına köre uyğun olaraq, olarnıñ ilerideki böyle bir cemiyet, böyle sağlam cemiyet azaları ösmelerine yardım etecek bir eserlerdir. Yani, endi qısqadan da olsa da, Abibulla Odabaş, umumen alğanda, bizim maarif işine çoq büyük isse qoşqan bir alimlerimizden, ocalarımızdan biridir ve onıñ, onıñ, onıñ Türk-Tatar tili degen bir derslik kitabı bardır, bu iptidaiy sınıflar içün yazılğan derslik. Anda da bir sıra balalar içün meraqlı metinler, şiirler, Bar, olar da terbiyeviy böyle bir hususiyetlerge maliktir. Em de ayrıca men Abibulla Odabaşnı eskide eñ evel vaqıtları yazğan eserini aytmaq ister edim, bu onıñ Altın yarıq poeması, altın, biñ doquz yüz on bir senelerde qararnen yazılğan İstanbulda, O vaqıtları o Abibula Odabaş yaş tatar yazıcıları cıyınıñ azası olaraq bu kitabnı neşir ettirgen edi ve bu bu eserde Abibula Odabaş tatarlıq mevzusını ortağa qoya, yani tatarlıq mevzusı bizim qadimiy tarihımıznı aydınlatqan bir mevzudır. Yani, biz evi, em de bu poemada akt, urğu ne de qoyulğan, bu bizim tatar, türk-tatar milletleriniñ oquvğa, bilgige ıntıluvındadır. Yani, oquvsız bizim milletimiz ilerlemez. Tek evelki zamanlarda kibi hanlıq vaqıtlarda yaşağan bizim ecdatlarımız at üstünde qılıçnen degil de, em de oquvnen, yani bilginen, yarıqlandıruvnen kerek inkişaf ettirmege özümizni. Ve, meselâ, bu Ğarp medeniyetini alsaq, olar ilimge, Çoq büyük diqqat bereler. Bizler, türk-tatar milletleri ise, azca bergeni içün bular biraz artta, keri qaladılar. Ve tatarlıq, bu bizim şanlı tarihımıznıñ saifeleridir. Ve eger müsaadeñizle, bir qaç satırlarnı sizge oqumaq ister edim. Bu. Tiri yaşlar aqaylar, yaş apaylar balalar, şu ögümizde tura turğan canım canım tarlalar, qaralmağan, qazılmağan, saçılmağan, orulmağan, baqıñız nas ağlay ağlay öksüz kibi yatalar. Bir zamanlar asradığı büyük, yüksek mallarman ortalıqqa ulu ölmez pek ve pek ötkün at salğan, Yer yüzüniñ er yaqında yücelikmen atalğan bu tarlalar ççın tar qarañız ne kıbıq alda qalğan. Qıcıtqanlar, tikenler, sasıq otlar, ölenler, salpı-solpu qart ağaçlar, çırmauqlar, emenler, canavarlar, yıt yırtqıç qurtlar, türlü-türlü yılanlar bu sevimli tarlalarnıñ er bir yaqın örtkenler. Tatlı sesler er tarafta qulaqlarğa uzanğanda, güzel güller, melevşeler, çiçeklermen Donanğanda, yigirminci asır degen bu zamanda şu qart dünya neçün qalsın qaranlıqta, qarşımızğa şu qaç tarla. Yani bu tarla, bu tatarlıq tarlasıdır. Bundan başlay Abibulla Oddabaş öz poemasını. Tatarlıq tarlası, e, böyle bir, e, yeşil tarla edi, ösken tarla, nurlı, e, küneşin, e, şavleleri altında ösip, e, suvarılğan tarla edi. Amma böyle bir zamanlar keldi ki, bu tarla, e, qurumağa başladı, Ot ölenler onı örtmege başladı ve bugün kene de bu tarlanı canlandırmaq kerek, bugün kene de onı suvarmaq kerek. Altın yarıq bu timsal manada, yani tatarlıqnıñ kelecegine ümüt beslegen bir şeydir, yani onıñ bilgige ıntıluvıdır. Bu bu poemanı o böyle bir sözlernen bitirmekte, Abibulla Odabaş. Qoncelermen, çiçeklermen donatılğan o bağçada, güzel nurlı yıltıravıq qurbalarnıñ astında, bilseñ sen bir insanlıqnı tişlep yatqanına qadar, tetiz qorqunç yabaniyler, canavarlar, yılanlar var. Künbatıda doğğan küneş bu qorqunçlı yılanlarnı iç bir türlü yer yüzünde keregiday coyalmadı, İnsanlıqnıñ yarasın ne Londra, ne Lâhi yahşıltacaq faydalı bir güzel ilâc qoyalmadı. Ay yaş tatar, bil, bu işniş senden bekley insanlıq, al batıdan bilgi nurun sevgi, yani tatarlıq, nurlarını ona qat da bir küneş yap, çıqar yaysın kündoğuştan yer yüzüne insanlıqqa altın yarıq. Demek bu ğaye soñunda. Açıqtan böyle bir kösterile, yani bilgi nuru, bilgi nurunı serpecek olsaq, ille bizim milletimizniñ kelecegi parlaq olacaq, demek istey Abibulla Odabaş bu eserinde. Diqqatınız içün çoq sağ oluñız.